Winna d argaz ikemlen izemren ad iselgem lǧetta-s akk. D tidet, tasusmi d tamusni, win iqqnen iles-is d aɛaqli, d argaz iǧehden. Laslaman n unaytmaten d isetma. Nessen akk, fiḥel ma nella d lmumnin Rebbi neɣ ala, iles d amecṭuḥ ger lǧerwaḥ n bunadem, lameɛna yessemɣer iman-is ɣef leḥwayeǧ timeqqranin. Iles d tmes, d ddunit n lbaṭel gar leǧruḥ-nneɣ, d iles i yessamsen i lǧetta akk. Ula yiwen ur yezmir ad t-isḥerret, d ccer ur zmiren ara ad t-qurɛen, yeččur d ssem ineqqen. Yis n Tbarek Rebbi Baba-tneɣ, yis n Nɛal imdanen ittwaxelqen ɣer ssif Rebbi. Seg yiwen imi, tteffɣent-d lbaraka d Nɛala. Imeslayen-agi ay teslam s agimiw iḍ-agi, mačči d imeslayen-iw, ɣriɣ-awen-t-id seg wawal Rebbi, seg tebrat-nni i yekteb yiwen Raṣel i lmumnin n Sidna Ɛisa Lmasiḥ imbuzaɛen deg ddunit irkul. Ɣef wayagi, ttilin fell-i, fell-awen akk ittḥessisen iḍ-agi, ama d lmumnin n Sidna Ɛisa, ama d wiyaḍ. Ma yebɣa walbaɛḍ ad iẓer wussan lɛali i d-iqqar awal Ṛebbi, issefk ad ijmeɛ iles-is ɣef ccer d uqemmuc-is ɣef imeslayen idensen, ad ittqellib lɛafya ad tt-itbeɛ. A lxaṭer anda tella tismin d ṛuḥ umenɣi ila uxrab n kul ṣṣifa n lecɣel n diri, ayagi ur iɛjib ara i Ṛebbi. Ɣef ayagi i aɣ-d-inehhu awal Ṛebbi, iqqar-aɣ-d, Ur sɛiwet ara deg ulawen-nwen anṣaḥ yerẓagen d ṛṛuḥ umenɣi, ur ttzuxxut ara, ur ttskiddibet ara s yilsawen-nwen. Ayagi ur ilaq ara ad yettwaf gar lmumnin. Lɛinṣer ɛni isureg-d seg yiwen imi, aman iẓidanen d waman irẓagen? Anta d tameṭṭut izemren ad teṭṭef aqemmuc-is mi ara tezɛef? Anwa d argaz izemren ad isusem ma yiwen nniḍen iṣub nnif-is, isneḥcam-it? D tidet, yiles d amecṭuḥ gar lejruḥ n bunadem, issemɣar iman-is ɣef leḥwayeǧ timeqqranin. Ula i yiwen ur yezmir ad t-isseḥret. D tidet, ayen i d-inna Sidna Sliman, lmut la akked tudert llan deg yiles. Iles iqebḥen ad d-yeɣli di lhemm, ma d iles n lɛafya d ṭṭejra n tudert. Kunwi yesɛan aɛudiw neɣ aserdun, amek tḥekkmem fell-as? Tettuqamem mɛelgam deg imi-s i wakken ara awen-idewɛa. Tṛecdem imiren ula d lǧetta n tzayla-nwen. Wid izedɣen ɣef rrif n lebḥar, tessnem ula d lbaburat ulamma meqqrit nezzeh, ttwaḍeggren s waḍu iǧehden, ḥaca ma yeḥkem fell-asen lmɛellem. Lbaburat ttunehhṛen s temman amecṭuḥ s lebɣi n wemḍebber n ssfayen i t-itezzin. Ṭawel yeqqar-aɣ-d deg zzabur, ur ttilit ara mebla leɛqel, am uɛudiw neɣ aserdun iwumi ttarran algam d ssrima i wakken ad t-sḥerten. Yenna-d, Ad sqerɛeɣ iman-iw deg iberdan-iw, amer ad nnbeɣ s yiles-iw. Ad uqmeɣ A sadel i imi-w, kra ara yili d amcum zdat-iyi, qqimeɣ d agugam di tmusni, tasusmi. Ataya ihi, ula d lenbiya n zik ssnen tasusmi d tamusni. Lameɛna, win yettwaɣelben s zzɛaf, ɛni yettarra-d s lexbar f iman-is acu yeqqar? Amek ara yeṭṭef aqemmuc-is? aytmaten di setma ala d win yesɛan laman iṣeḥḥan deg lmasiḥ ala d win yesɛan deg wul-is ṛuḥ lqudus ara yesɛun tazmert ad iḥekkem tiles-is d bunadem-agi i yettilin am lbabuṛ ittunehṛen s temman s lebɣi i umḍebber ṛuḥ lqudus-nni i d-iceggeɛ Ṛebbi deg wul mkul win iqeblen lmasiḥ d amsellek-is. Lɛinṣer, ɛni surg-d seg yiwen imi aman iẓidanen d waman irẓagen? Ayagi ulamek, iyak. Ameɛna acḥal iqqaren iman-nsen d lmumnin Rebbi isurgen seg imawen-nsen lbarakat n Ɛala. Ayen i d-iffɣen seg uqemmuc d wul i t-id-isurgen. Win iqeblen ṣṣfawa n wul s tdukkla ɣef lfedyen n Lmasiḥ, ad ffɣen seg wul-is ixemmimen, imeslayen d lecɣal iṣfan am aman yettezgigen seg lɛinṣer. D tidet, d yiles n lɛafya i d-ittuɣalen d ṭṭejra n tudert. Ṭṭjur itezzin i lɛinṣer yettezgigen s waman iṣfan ur sellawit ara, ttarran lfakya di lweqt-nsen. Akkenni, imi ihedder s wayen iččuren wul-is, bunadem lɛali, iwmi izdeɣ Ruḥ Lqudus deg wul-is, ad issufeɣ leḥwayeǧ lɛali si lerẓaq-is lɛali. Anwa deg-wen itɛeqqlen isɛan lfehma i aɣ-d-isteqsay awal Ṛebbi? Imken llan kra deg-wen iḍ-agi ur nefhim ara, teqqarem Tikwal bunadem yesɛa lḥeqq ad yezɛef, ad yewwet s yiles-is win itebɛen ccer, ɛni idneb deg wayagi? Wid iḥessisen, xemseṭṭac n yumi iɛeddan ad tcefum, neɣra seg tebrat-agi i d-yekteb Ras Lmumnin Sidna Ɛisa i imbuzzɛen deg ddunit merra, yenna-yasen, Ma yella gar-awen win ur nefhim ara amek ara yexdem deg kra n taluft, ad yessuter i Rebbi yettaken i yir kul s lxawa, ur yettlumu ara. Ad as-d-ittunefk imir n lfehma d leɛqel f ayen ara yexdem. Win ara yerṣun allen-is di ccariɛa n Rebbi ikemlen, ad d-yuɣal d lfeham, alaxater leɛqel i d-itekken seg yiwsawen, leɛqel i d-ittak Rebbi i win i as-issutren tazwara i ṣṣfa. Dɣa yettawi-d lɛafya i Mhenni, yeshel, yeččur d lḥanna d lfakya lɛali, ila mebla aḥniaft, mebla asetɛamel. Win iqeblen lɛaqel-agi sɣur Rebbi yezmer imiren ad immeyyiz ddeɛwa akken i tettmeyyiz Rebbi, s lɛaqel d lfehma. Acu ihi d-iqqar Rebbi deg wawal-is ɣef zzeɛf n win iḥekmen ɣef gma-s iḍelmen? Yettwekteb, Ma terfam, ur dennbet ara, lɣuc-nwen ur yettɣim ara ɣer uɣluy n yiṭij. Ma idenneb gma-k, lum-it, ma itub, smaḥ-as, afru yid-s. Ula i yiwen wawal n dir ur ilaq ad iffeɣ seg uqemmuc-nwen, lameɛna axir awal lɛali bennun.

Icenfiren n umehbul ttawin-d amenɣi. Aqemmuc-is yettawi-d tiytiwin, iles umehbul d ssebba n lexṣara, icenfiren-is d taqelɛet i terwiḥt-is. Ma ulac win yettawin lehdur, ifuk imenɣi. Aytmaten d isetma mačči kan d timɣarin i yestufan ad azlen akka d wakka s lexbar n wayen ixdem leflani ɣef wayen i yesnefḍeḥen at taddart. Deg ddeɛwa am tagi, yelzem-as i lmumen n Sidna Ɛisa ad yetbeɛ imeslayen-nni i lmetel Leqbayel i qqaren tasusmi d tamusni. A lxaṭer s imeslayen-is ara yettuzzekki bunadem, s imeslayen-is ara yeɣli fell-as weḥkem. A s lḥisab imdanen ad ḥesben ɣef mkul wawal lbaṭel-nni i yennan.

Ittili diɣen lweqt mi s-ilzem i bunadem ad issusem, yella lweqt mi s-ilzem i lmumen ad issuffuɣ s yiles-is ayen yettilin d lerẓaq lɛali deg wul-is. Kunwi ikettben tibratin, acu ɣef i tent-tkettbem? Mi ara iyi-tkettbem teqqarem-iyi acḥal ɛejben-awen nnubat-agi s taqbaylit, acḥal tḥamlem ad ttḥessisem kul durt. Ma tkettbem i win iɛzizen fell-awen, tessuffuɣem, Ɣef lkaɣeḍ-nni, lerẓaq, lmaḥiba, yellan deg wulawen-nnun i win ara iqablen tabrat-nni. Sidna Dawed yekteb Zabur, yenna-d, Iles-iw am leqlam, lxuǧa iceṭren. Iles-iw ad iḥekku lḥeqq-ik a Ṛebbi, ad imeslay dima ɣef lḥemd-ik. Ad sseḥfḍeɣ abrid-ik imcumen, imednuben ad uɣalen ɣur-k, iles-iw ad idekkeṛ ɣef awal-ik. Ataya a itmaten d isetma lebɣi Rebbi yilsawen n warraw-is, mačči a sen-tessenfɛen i lekdeb, zzɛaf, d lehdur ɣef wiyeḍ, lameɛna s yilsawen-nsen ad ḥemden Rebbi, ad sfehmen i wiyeḍ leɛǧayeb n win i ten-issufɣen si ṭṭlam ɣer tafat-is ifazen. Ɣef wacu ay tessenfɛam ilsawen-nwen kunwi ttḥessisen iḍ-agi? Nɛater akk d ak waṭas leḥwayeǧ, lameɛna Rasel Yaqub ismekta-yasen deg tebrat yekteb i lmumnin n Sidna Ɛisa imbuzaɛen deg ddunit irkul, ma ur iɛater ara walbeɛḍ s imeslayen d argaz ikemlen izemren ad isselgem lǧeţţa-s akk. Yiwen wass kul iles ad iqqar s Ɛisa Lmasiḥ belli d neţţa weḥd-es ay d Ssid, i lɛaḍima Ṛebbi Baba-tneɣ. Deffir lweqt-nni, mi ara d-iban Lmasiḥ, imeslayen n ddunit ad ḥebsen, tmussni n ddunit ad tuɣal d ulac, ass-nni mi ara nbedd zdat Ṛebbi mačči d win i t-iḥemmlen s uqemmuc d yiles-is ara ikecmen ɣer tudert n dayem, lameɛna d win i yumnen Lmasiḥ immut yeḥya-d ad yili d ameslak-is, win icehhden s yiles-is ɣef laman-nni.

Qqaren, tidet wezzilet, lekdeb ɣezzif. Ṛebbi ilan tidet, yessefhem-aɣ-d iḍ-agi, di kra imeslayen kan, aṭas i aɣ-yelzemen ad nefhem ɣef Yiles. Le Dieu vivant et vrai. D isem yiwet tektabt i bɣiɣ ad awen-ceggɛeɣ ɣef Ṛebbi-agi uzmir, win ur neskiddib ara, win ɣef nezmer ad nettkel s laman, Ihi aktbet-iyi ɣer laweṛḍiya, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Sutret tiktab s tefṛensist yettusemman Le Dieu vivant est vrai. Teddmem amaru neɣ mazal? Ma ur tessinem ara ad tketbem isem n tektabt-agi, sutret kan tektabt ɣef i kun-hedṛeɣ iḍ-agi. Ma tettlusum tebrat anwa d ass n ccehar ay tketbem, ad fehmeɣ anta d tektabt ay teḥwajem. Ihi ataya lɛelwan-nneɣ tikkelt niḍen. Lala Werdiya, tabwaḍt n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Sutret tiktabt ɣef i kun-hedreɣ ass wis 13 n meɣres. Ḥassiset lǧemɛa i d-iteddun ɣef lweqt-agi i nuba lexbar lxir. Seb tili teddun ɣef lweqt-agi, inuba nniḍen am tin iḍ-agi. Nubat-agi snat, ttawḍent ɣur-wen, ɣef lmuja talmast, mitin u xemsa lmitrat, rbaɛṭac, sebɛa u settin kilwat seg umaṭaf, Monte Carlo. Beslama ay tmaten di setma.